Petrdiń ekinshi xatı, birinshi bap. Iysa Masixtıń qulı hám elshisi Simon Petrden, Qudayımız hám Qutqarıwshımız Iysa Masixtıń haqlıǵı arqalı bizler alǵan qımbatlı isenimge teń isenimdi sıyǵa alǵanlarǵa sálem. Qudaydı hám Iyemiz Iysanı haqıyqattan bilip barıwıńız arqalı sizlerge miyrim hám tınıshlıq Mol-mol etip berilsin. Qudaylıq qúdiretke iye Iysa Masix ózin biliwimiz arqalı jasawımız hám Qudaydıń jolı menen júriwimiz ushın bizlerge kerekli bolǵan hámme nárseni berdi. Ol bizlerdi Óz ullılıǵın hám iygiligin alıwımız ushın shaqırdı. Quday Óz ullılıǵı hám iygiligi arqalı bizlerge júdá úlken hám qımbatlı wádeler berdi. Solay etip. Bul wádeler sebepli sizler dúnyadaǵı jaman qálewlerden qutılıp, qudaylıq tábiyatqa sherik bolasızlar. Sonlıqtan sizler bar kúshińizdi sarp etip, isenimińizge jaqsılıqtı, jaqsılıqqa bilimdi, bilimge nápsini tıyıwdı, nápsini tıyıwǵa sabırlılıqtı, sabırlılıqqa Qudayǵa baǵıshlanıwdı, Qudayǵa baǵıshlanıwǵa tuwısqanlıq súyispenshilikti, tuwısqanlıq súyispenshilikge súyispenshilikti qosıp arttırıńlar. Eger bul jaqsı qásiyetler sizlerde bar bolıp, artıp atırǵan bolsa, onda Iyemiz Iysa Masixti biliwde tabıssız hám jemissiz bolmaysız. Bul jaqsı qásiyetlerge iye bolmaǵan adam uzaqtı kóre almaytuǵın soqır adam bolǵanı, ol burınǵı gúnalarınan tazalanǵanın umıtqan adam demek. Sonlıqtan, hey tuwısqanlarım! Qudaydıń sizlerdi shaqırǵanı hám tańlap alǵanı haqıyqat ekenin kórsetiw ushın ele de kúsh-ǵayrat salıńlar. Usılay isleseńiz, hesh qashan súrnikpeysiz. Solay etip, Iyemiz hám Qutqarıwshımız Iysa Masixtıń máńgilik Patshalıǵına kiriw jolı sizlerge keń ashıladı. Sol sebepten sizler bulardı bilip, ózińizdegi haqıyqattı Bekkem tutsańlar da, Men usılardı sizlerge hámme waqıt esletip turıwǵa tayarman. Bul denede jasaǵan waqtımda yadıńızda bolǵan nárselerdi esletip turıwdı durıs dep taptım. Óytkeni, Iyemiz Iysa Masixtıń maǵan bildiriwi boyınsha, bul dúnyeden ayırılatuǵın waqtımnıń jaqın ekenin bilemen. Men bul dúnyadan ketkenimnen soń da bulardı hámme waqıt eslep tura alıwıńız ushın jan-tánimmenenen tırısaman. Bizler Iyemiz Iysa Maysixtıń qúdiretin hám qayta keliwin sizlerge málim etkenimizde, yadtan oylap tabılǵan ańızlarǵa tiykarlanbadıq. Al, Onıń ullılıǵın óz kózlerimizben kórgen edik. Sebebi qúdiretli hám ullı Qudaydan Iysaǵa, Bul, Meniń súyikli Ullım, Men Oǵan ırzaman! degen saza esitilgende Ol Quday Ákeden dańq hám saltanat aldı. Onıń menen birge Muxaddes tawda bolǵanımızda, aspannan kelgen usı sazanı bizler de esittik. Jáne bizler de, ele de isenimlirek bolǵan payǵambarlardıń sózleri bar, Tań atıp, tań juldızı jarqıraǵanday, júreklerińiz tolıq túsinik alatuǵın kúnge deyin qarańǵı jerde nurın shashqan shıraǵa uqsaǵan payǵambarlardıń sózlerine dıqqat awdarsańız, jaqsı qılasızlar. Aldı menen mınanı bilip qoyıńlar, Muxaddes Jazıwda bolǵan hesh bir payǵambarshılıq sózin hesh kimge óz betinshe túsindiriwge bolmaydı. Óytkeni, hesh bir payǵambarshılıq sózi adamnıń qálewi menen aytılǵan emes. Al, Muxaddes Ruwx tárepinen basqarılǵan adamlar Qudaydıń sózlerin aytqan. Petrdiń ekinshi xatı, ekinshi bap. Biraq, burın Izrail xalqı arasında jalǵan payǵambarlardıń bolǵanı sıyaqlı, sizlerdiń arańızda da jalǵan ustazlar boladı. Olar arańızǵa jasırın túrde azǵın tálimatlar kirgizip, hátte, ózlerin óz qanın tólep satıp alǵan iyesin de tán almaydı. Solay etip, bundaylardıń is-háreketi olardı tez arada nabıt bolıwǵa alıp keledi. Kóp adamlar olardıń buzıqlıǵına eredi. Olar sebepli haqıyqat jolına til tiyedi. Olar nápısqawlıq penen ózleri oylap tapqan jalǵan sózler aytıp, sizlerden paydalanadı. Olardıń húkimi áwelden-aq tayar turǵan bolıp, olar kóp keshikpey nabıt etiledi. Sebebi Quday gúna islegen perishtelerdi de ayamaǵan. Olardı húkimetletuǵın kúnge deyin saqlansın dep, tas túnek dozaqqa ılaqtırıp, qarańǵılıqqa qamap qoyıptı. Quday qudaysızlardıń dúnyasına suw tasqının jibergende áyemgi dúnyanı da ayamadı. Biraq, haqıyqatlıq jarshısı bolǵan Nuxtı hám onnan basqa jeti adamdı aman saqlap qaldı. Sodom hám Gomora qalaların da húkim etip kúlge aylandırdı. Bul arqalı keleshekte qudaysızlardıń basına túsetuǵınlardı mısal etip kórsetti. Al, ar-namıssız adamlardıń buzıqlıǵınan azap shekken haq adam Luttı Quday qutqardı. Olardıń arasında jasaǵan bul haq adamnıń olardıń nahaq islerin kórip hám esitip turıp, pák kewli kún sayın qıynalatuǵın edi. Solay etip, Quday Óz jolı menen júreyatqan adamlardı qıyınshılıqlardan qalay qutqarıwdı hám naqhaq adamlardı húkim shıǵarılatuǵın qıyamet qayım kúnine deyin qalay saqlap jazalawdı biledi. Ásirese, óziniń gúnakar tábiyatınıń buzıq qálewlerine berilip, Qudaydıń biyligin mensinbeytuǵın naqhaq adamlardıń táǵdiri usılay boladı. Sol sıyaqlı, uyatsız hám ójiyat adamlar bolǵan jalǵan ustazlar ullılıqqa iye bolǵanlarǵa Til tiygiziwden qorqpaydı. Perishtelerdiń kúsh hám qúdireti jalǵan ustazlardan anaǵurlım ullıraq bolsa da, perishteler Quday aldında olardı masqaralap ayıplamaydı. Biraq bul jalǵan ustazlar ózleri túsinbeytuǵın zatlarǵa til tiygizedi. uslap alınıp nabıt qılınıw ushın tuwılǵan sanasız hám tábiyǵıy sezim boyınsha jasaytuǵın haywanlarday bolǵan olar sol haywanlar sıyaqlı nabıt boladı. Olar islegen jaman islerine ılayıq jaza aladı. Bular kúndiz aysha-áshretke beriliwdi ómirdiń mazmunı dep biledi. Sizlerdiń júzińizdi qara qılıp, daq túsiretuǵın bul adamlar sizler menen birge zıyapatta otırǵanda óz ótiriginen ráhátlenedi. Olardıń kózleri buzıqshılıqqa tolǵan bolıp, olar úziliksiz gúna isleydi. Isenimi hálsiz adamlardı joldan azǵıratuǵın bul adamlar nápisqaw hám ǵarǵıs urǵan adamlar. Tuwrı joldı taslap adasqan olar nahaq jol menen payda kóriwdi jaqsı kórgen bosır ulı balamnıń jolın tuttı. Biraq ol islegen gúnası ushın áshkara etilgen edi. Tilsiz eshek tilge kirdi. Ol adamday bolıp sóylep, payǵambardıń aqılsız isine tosqınlıq jasaǵan edi. Bul adamlar suwsız bulaqlar, dawıl aydaǵan duman. Olar ushın tas túnek qarańǵılıq tayar tur. Óytkeni olar nadurıs jol menen júretuǵın adamlardan jańa ǵana qutılǵanlardı bos, hám lap sózler menen aldap, gúnakar tábiyattıń buzıq qálewlerine baslaydı. Ózleri azǵınlıqtıń qulı bola tura, olarǵa azatlıqtı wáde etedi. Sebebi adam neden jeńilse, sonıń qulı boladıǵo. Adamlar Iyemiz hám Qutqarıwshımız Iysa Masixtı bilip, dúnyanıń nápákliklerinen qutılǵannan soń, jáne sol nárselerdiń duzaǵına túsip, olardan jeńilse, onda keyingi awxalı burınǵıdan da beter boladı. Óytkeni, haqıyqatlıq jolın bilgennen soń, berilgen muxaddes buyrıqtan júz burǵannan góre, bul joldı hesh bilmegen olar ushın jaqsıraq bolar edi. Olardıń ómirinde ushırasatuǵın bunday awxalǵa mına naqıl sózler tuwrı keledi. Iyt óz qusıǵına qaytadı, shoshqa juwındırılǵannan soń, barıp batpaqqa awnaydı.
Petrdiń ekinshi xatı, úshinshi bap. Súyikli tuwısqanlarım, bul meniń sizlerge jazıp atırǵan ekinshi xatım. Men eki xatımda da Muxaddes payǵambarlardıń aldın ala aytqan sózleri hám Qutqarıwshı Iyemizdiń elshileri arqalı bergen buyrıǵın eske túsiriwińiz ushın sizlerde pák oy-pikirlerdi oyatıwǵa háreket ettim. Eń aldı menen mınanı bilip qoyıńlar, dúnyanıń aqırǵı kúnlerinde óz jaman qálewlerine eretuǵın mazaq etiwshiler payda boladı. Olar sizlerdi mazaq qılıp, Iyeńizdiń qaytıp kelemen degen wádesi qáne? Ata-babalarımız dúnyadan ótkennen beri hámme nárse qalay jaratılǵan bolsa, ele solay turıptı-ǵo! deydi. Sebebi olar Qudaydıń sózi menen aspannıń júdá áyemgi waqıtlarda bar bolǵanın, hám jerdiń suw arqalı suwdan jaratılǵanın jortaǵa bilmegendey boladı. Sol eski dúnya da usı suw tasqınınan nabıt bolǵan edi. Al házirgi aspan hám jer bolsa, otta janıw ushın Qudaydıń sol sózi menen saqlanıp, qudaysız adamlardıń húkim etilip nabıt bolatuǵın kúnine shekem qorǵalıp turıptı. Súyikli tuwısqanlarım, biraq tek mınanı esten shıǵarmańlar, Iyemizdiń názerinde bir kún mıń jılday, mıń jıl bir kúndey. Ayırımlar keshikti dep esaplaǵanday, Iyemiz wádesin orınlawdı keshiktirip atırǵan joq. Kerisinshe, Ol hesh kimniń nabıt bolıwın qálemey. Hár bir adam táwbe etsin dep, sizler ushın sabırlılıq penen kútip turıptı. Degen menen, Iyemizdiń qaytıp keletuǵın kúni urıs sıyaqlı kútilmegende keledi. Sol kúni aspan ullı gúrsildi menen joq boladı, aspan deneleri janıp ketedi, jer hám jer betindegi hár bir nárse janıp kúlge aylanadı. Hámme nárse usı tárizde joq bolıp ketetuǵın bolsa, Sizler qanday adamlar bolıwıńız zárúr? Sizler muxaddes bolıp jasap, Qudaydıń jolı menen júriwińiz kerek. Qudaydıń kúniniń keliwin saǵına kútip, Onıń keliwin tezletiwińiz lazım. Óytkeni sol kúni aspan janıp joq boladı, aspan deneleri de kúshli ıssıdan erip ketedi. Biraq bizler Qudaydıń wádesi boyınsha haqlıq ornaǵan jańa aspan menen jańa jerdi kútemiz. Sonlıqtan, hey súyikli tuwısqanlarım, usılardı kútip júrgen ekensiz, Qudaydıń aldında kemshiliksiz hám minsiz bolıwǵa bar kúshińiz benen háreket etip, tınısh jasańlar. Súyikli tuwısqanımız Paveldiń de ózine berilgen danalıǵı menen sizlerge jazǵanınday, Iyemizdiń sabırlıǵın qutqarılıw pursatı dep esaplańlar. Pavel barlıq xatlarında usı haqqında sóz etedi. Onıń xatlarında túsiniwge qıyın bolǵan bazı bir jerler bar. Nadan hám tiyanaqsız adamlar basqa Muxaddes Jazıwlardı burmalaǵanı sıyaqlı, bulardı da burmalaydı. Usı is-háreketleri olardı nabıt bolıwǵa alıp keledi. Solay etip, hey súyikli tuwısqanlarım, bulardı aldın ala bilip qoyıńlar, ar-namıssız adamlarǵa erip, ózlerińizdiń bekkem negizińizdi joytıp qoymawıńız ushın saq bolıńlar. Iyemiz hám Qutqarıwshımız Iysa Masixtıń miyrimine bólenip, Onı biliwde ósip barıńlar. Házir hám máńgige Oǵan dańq bolsın! Áwmin!